بەردەوام هەنگاوەکانیان بۆ دوورخستنەوەی دەرد و بەڵای گیانی ئاژەڵ و باندە کێویەکان. پسپۆڕێکەیان لە بواری ژیانی کێوێکاندایە و بە وردی لە ژیانیان دەکۆڵنەوە. زۆر کاتیش دەبنە فریادڕەسی ژیانی ئەو کێویانەی کە لە تەنگانەدان. دەگمەنە مەترسی لەناوچوونی لەسەرە. هەروەکو چۆن ئەم باڵندە کۆچەریە بریندارە بۆتە خەمی سەرەکییان و لە هەوڵدان ژیانی ڕزگار بکەن. ئەمە باڵندەکەیە کە باڵندەیەکە لە جۆری داڵی میسری لە دوای ئەوەی کە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا هاوڵاتییەک دۆزیەتیوە و بردوێتیە لای خۆی هەندێک چارەسەری سەرەتایی بۆ کردووە ئێستا ڕادەستی مامۆستا سۆران و مامۆستا کۆرشی کردووە هێنایانەتە ئێرە کە هەردووکیان مامۆستان لە زانکۆی سلێمانی بەشی بایۆلۆجی بۆی کە لە تاقیگەی بەشەکەیان چارەسەری پێویستی بۆ بکەن و ئامادەی بکەن و پاشان بیگەڕێننەوە نێو سروشت. ئەوەی خەمی مامۆستا کۆرش و سۆرانی گەورەتر کردووە ئەم باڵندە یەکێکە لەو باڵندە کێویانەی ژمارەیان لە جیهاندا بەرەو کەمبوونەوەیە و مەترسی لەناوچوونیان لەسەرە. ئەمە هاوڵاتییەک ئاگاداری کردینەوە کە جۆرێکی باڵندەی لایە ماوەیەکە لایەتی و دیارە پێشتر نەیتوانیوە بفڕێ و لای خۆی هێشتووەتی و خزمەتی کردووە نزیکەی دە ڕۆژێک پاشانەوە کە زانیوێتی باشترە ئێمەی ئاگادار کردەوە بۆی لە شوێنێکی باش و گونجاوە بەرەڵای بکەین. ئێمەش پاش ئەوەی کە لێمان وەرگرت، دووبارە پشکنینمان بۆ کردەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین کە ئەم باڵندە دەتوانێت لە سروشتدا بژیێتەوە دووبارە. بە پێی لێکۆڵینەوەی پسپۆڕانی باڵندەی کێوی داڵی میسری لە جیهاندا ژمارەیان دەگاتە نزیکەی پەنجا هەزار. هەرێمی کوردستان سروشتێکی لەبارە بۆ ژیانی ئەم جۆرە باڵندەیە. بە هۆکاری جۆراوجۆر لەم ساڵانەی دواییدا لە تەواوی جیهاندا ئەم باڵندە کێویە ژمارەیان کەم بۆتەوە. ژمارەیان لە جیهانا کەمتر لە پەنجا هەزار دانەی ماوە. ئەبینیت ئەم باڵندەیە بەپێی هەڵسەنگاندنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی سروشت بە Endangered یانی یەکێکە لەوانەی کە مەترسی لەناوچوونی لەسەرە بەڵام خۆشبەختانە ژمارە بە پێی ڕوپیانی ئێمە کردوومانە نزیکەی سەروو سێ سەد بۆ چوار سەد جووت لەم باڵندەیە هەیە هەنێ جار لەوانەیە زیاتریش بێت بە پێی وەرزەکان ئەگۆڕێت ئەمانە بە درێژای تەمەنیان نێرەو مێیە بەیەکەوە بن تەمەنیان جاری وایە گاتە سەروو بیست پێنج ساڵ. پاش وەرگرتنی چارەسەرەکان بۆ برینەکەی، مامۆستا کۆرش و سۆران چەند جۆرێک ڤیتامین بە باڵندەکە دەدەن، لەگەڵ ئەوەشدا خواردنی گونجاوی بۆ ئامادە دەکەن. ئێستا دڵنیا بوونەتەوە لەوەی ئامادەیە بۆ ئەوەی بگەڕێنرێتەوە نێو سرووشت. بەو مەبەستە بەڕێ دەکەوین بۆ شوێنێکی دەرەوەی شار. وەزنی تەقریبەن یەک پۆینت هەشتا و شەش کیلۆگرامە کە ئەمە وەزنێکی نۆرماڵە و باڵەکانیشی بەقوتن توانایەوەی هەیە یعنی هێزیەوەی هەیە بفرەت ئێمە لەو بڕواایانی تر بە پێ هەڵسەنگانەکانە بۆ پێمە پەیوەندیمان هەیە لەگە ڕێکخراوی بردلایف ئینتەرناشنناڵ و ڕێکخراوی پاراستنی باڵندە لە وڵاتی بولگاریا بڕارمان نام باڵندەیە کە توانای هەیە بگەڕێتەوە بۆ سروشت و بۆ ئێمە بڕارمانە بەرەڵای بکەین لە گەڵ ئازاد کردنی، باڵندەکە دەرفەتی خۆی وەرگرت تاوەکو بدات لە شەقەی باڵ و بفڕێت. لە وەرزی زستاندا ئەم جۆرە باڵندەیە ڕوو لە باکووری ئەفریقا دەکەن. لە مانگی ئاداریشدا وەکو کەشێکی لەبار ژمارەیەکی زۆریان ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکەن و تاوەکو نزیکی وەرزی زستان دەمێننەوە. پاڤێڵ عەبدوڕەحمان تۆڕی میدیایی ئێستا، سلێمانی.